Aah, mwancho omorigereria ande onsi asore, naende nakwariganirie ase intwe ndende ase echaneri yaito yamasikani, echaneri ere iga iga eri ogosemia egesaku ki'omogusii gotwara amasikani na komenya chingencho chingiya echio chiragere tomenye amo na oboamo Buna egesaku kiomogusii. Onye tora subscribe tafadhali onye gorigereretie evideo eye iga naende tora subscribe ngogosaba ekebatero nkere kerabwo kerikire subscribe kebate subscribe erinde erio obe gokonyora chivideo chiane nkoba ginkoaplodiga kera rituko. Enana chia ekeinaga echanere toyekwane ekegusii nari togokwana amang'ana aito aenka nyomba intwe buna egesaku kiomogusii. Amaretano ekero kwaroche ase gichana gose koganja ndoke ekakasungura. Omaete ense eye naragambire nabaanto abange, abande chitachiri, abande abataka, abande bakogendia chirori, abande bakogendia chindege, abande abanasiasa abanene, na abande abataka imaa aria ase ekenyoro, abarende inche buna ngoteba monto tari motaka, ninche nkwerese ng'a ng'aki omonto atari omotaka ase evidio ende. Kwanyora abanto bagoteba ng'a mosinto nyarebe iga kwerora. Mosinto nyarebe iga akwebata ase eng'encho yaki, iga anyore emeremo bono, iga are omwerori, ee mbare aberori rakini ntagete goteba iga, nabo okonyora paara iga omonto agoteba ng'a aah muraah kai iga achia akagora egari emwamu, iga akwerora rero aakare goterekerera okogora ege okoboka egesaku eke, nonye na ebirore takari koigora tomorore. Onyore omonto abegete egekoroto ekiya gose abegete esuti, kwamanya konyora monto onde obochoka korwa ase egete oteba ng'a aah moraa abanto bakare gotwererana chisuti eraundi eye abanto bakare goeta chisiri na ebikoroto tata bwerori mboka ri'ense eye kai heeiye, na ntochi tokenyare boria, amang'ana aywo nonye naye kwara ayaigure, omonto oyo tari ng'a nobwerori abwate, omanyete buna togokina. Kaka abanto mbare tokinerete obogima obokong'u sana, nonye na okobeka ebikoroto yarenge emechando emekong'u, nonye na okobeka erong'i yoka igo yare koba emechando, nonye na okobeka ekenyanso ekiya getachueregeti getabwati chitochi magega, eyare koba emecha abanto mbare ense eye, baeterete obogima obokong'u Lakini rende bagasoma na gokora omokia erinde rigochenchia obogima bwabo. Abanto mbare bamenyete esaiga yare gotuerwa, ogosukia egetanda, embura kegotwa ensemo aa, abanto mbare mondigerereti bono, seino egento gekorokwa etibi igo yarenge history. Banto mbare mondigereretie aiga, nonye na esimi gotwara seino, igo Nyasaye achete gosoana na ekero kwanyorete akagasi okagora esimi entang'ani, egacha gotoka seino. Abanto mbare baeterete obogima obokong'u, nonye na okobeka eslippers yoka igo yarenge esegi enkong'u. Abanto bagakinire obogima obokong'u, abanto bagaetera emechando, lakini okanyora ng'a ase efamiri eye. Abanto bakabwata ebitabu, bakabwatera ebinto koboko, bagasoma bokong'u bagaeta amatebo bakagenda chisukuru chingiya, bagaeta bakanyora emeremo. Gose abande Nyasaye akabakonya nonye mwa nonye mwaetete mogende chisukuru chingiya, Nyasaye agakonya efamiri yaino mogasoa ase ebiasara mokagenderera. Bono ase okogenderera kwaino, Ase eng'encho esuti eye otayenyorete ekero kwarenge omokina ase oino buna mwarenge abataka, kwayenyoreire igoro nario okoyebeka, egekoro oteke ekiya otanyorete riria mwarenge abake, ase eng'encho chinde chiabariete mware gotachia ebichara birochi igoro, gekoro oteki toigeti kogeikera, bono gwakenyorire ase eng'encho ne jasho yako, bono ogokebeka, okogiaka erangi, Kerabete se bono kogotacha para agwo gotacha namasikani amanene, gokobeka esuit yago oyiagete ebasi proper, ekiagera mbono kwabinyorire. Onye gobegete etayi, osibete etayi ebasiri kabisa esati yakire ebasi, omanyete monto naro ogoteba ng'a bamura, bono nyarebe bagotwakera ebasi emeringo, abanto mbare bagotwerora, tari akwerora ndugu. Nobogima aeterete obokong'u bono anyorire ebinto ebi. Banto mbare mware koramu, yaani mokoramu ekenyoro ng'a bamura, ebimege ebi, nyamege, inki nainwe mo- mo- mo seino abwo nki moroche? Lakini kwanyora ng'a nyamege oyo nere osomire ogorire egari, bono ogakoria oborere na mokaye gagotara epaara abegete okoboko aa gakomina egesaku eke, bono mwatebire iga akwerora, yaya tari obwerori ndugu mbogo, tari bwerori, na obogima aeterete obokong'u. Bono nariabinyorire aroche ng'a Nyasae ore moyo, bono riria nakabinyora ntarakwa nainche, tiga ndorokia ombogo oria o ensemo aria buna are gotura amang'a ase inwe omokorora kende. Tari bwerori yaya, na enchera abike ere ire yaya, tikorama oyonde uh-uh, kora omokia tata, tikorama oyonde, ebinto ebi mbono nabikerire ase eng'encho aeterete emechando. Emegati eyio okoramanyarere ng'a akwerora, mbono nayeikeire ekiagera iga are konywa erongori, by the way erongori neri tware koroka rikoyo timanyeti gose nero oo, naende ya echibando, ko yakendire okoyebeka ebi na mamaye ekebuyu kwaba tayamanya gosoka, tari obwerori mbono nabinyorire. Echaye yogoteba ng'a nyare bakwerora tari kobaa, neyaye mbono ayenyorire ekiagera iga aeterete emechando are konywa eturungi na gochi turungi nero nere kere ngake because ekorokwa estrong tea, are konywa erongori etari nonya na esukari ya chibando. Omanyete omonto naro onyorire obogima bono ase eng'encho akorete omokia kobanyora, bono iga akobotumeka proper atararwa ense eye, lakini bono abanto mwachakire ng'a nyare bakwerora uh-uh. Tiga ngotebi, ndugu, omonto oyio oroche paro obegete esuti ogoeta chinsiri otatagete itoba erimo kune, na omokia oye akorire tari bwerori, nere akoria ase eng'encho a- akorire omokia konyora. Tagoteba ng'a nyare bakwerora, yaya, tokomanya obogima aeterete akamanya gocha goika ase aikire, tokomanya obogima aeteire akamanya gocha kogora esuti eyio ogoteba ng'a agoekaga, Tokomanya ase aeteire akamanya gocha kogora egekorooto ekio ogoteba ng'a are chiebeka, tokomanya ase aeteire agacha kogora akagari ako abwate, yaya tokomanya, aye motige buna are, otisaa goteba ng'a tiga korora omonto ogwekwanipa are omochaye motige buna are tokomanya obororo agoetera omonto oyo.

Banto mbare omoito orenge history seino, mwakararire egesero, nonye ne richambi nigo riarenge history seino, mware korara anse chimbori chiraire aa naye oraire aa, ki chigoitera amache bono naye chi yaani obo obogima mbore obom obogima mbore mosani abanto baeteire aye onye koiboruti seino okanyora egetanda akera Nyasaye mbuya mono. Onye koiboruti seino okanyora mokobeka ebikoroto otebi Nyasaye mbuya mono naende sika abaibori abo. Onye kwaiboretwe seino okanyora omoito, abanto abwo basike sika nyoko na iso ekiagera bakoiborete ase omoito. Onye kwaiboretwe seino okanyora mokobeka chianga chingiya, iranderia Nyasaye mbuya mono. Banto mbare baeterete emechando, banto mbare bare korara isiko, abanto mbare bare korara ebisero, banto mbare bare gotwerwa, banto mbare chinda chiagetame igoro proper, obarigererie ebichaya iga orabase go orabase korera amariga. Lakini bono Nyasae obarusirie ase ayio, abande babwate chigari, abande bagachete chinyomba chingiya, abande bakobeka esuti, abande barikire chiofisi chinene, abande bakobeka chisuti chie rigori, tiga goteba ebakwerora na emechando baeterete ndugu, na emechando baeterete. Takorora omonto ogotara buya ochake goteba na obwarero, ee mbare bakwerora bachaye abande lakini naro arorire aranene omanyete Omonto otabwati ase oria obwate iga akorora nobwerori. Omotaka oria otabwati ekero akorora omonto obwate chibesa agoteba nobwerori. Egeita ekio babegete sobo ekemwamuti, babegete ewatch mana tari bwerori gaki, yaya. Nobomo baeterete obokong'u mpaka baboikerire. Inche tindi gokwanera baria aberori, yaya, gokwanera abanto baeterete obogima. Esukuru mware koramwa, omwarimu agokora amaparade mpaka ense yatenena. Abanto bande ntwamanyete gose ntoche gokwana buna togokwana iga, lakini ase eng'encho obuya bwa Nyasaye notoraa. Banto mbare totamanyete ombe obo gose ntogingere emesoma egesaku eke, kini ase engencho obuya bwa Nyasaye notora. Nkorabuta tore aiga ase engencho mbono twabinyorire tagoteba ng'a nobwerori mm, aro nkorabuta tore ekiagera Nyasaye otwancheire, binto ebi ntwakabirorire, mbono twabinyorire, aye totige buna tore. Tiga tora tiga toratarere aa mm, toratarere aa. Banto mbare bare gochaywa lakini emechie eyio echayire noo abanyagitari barure. Abanto mbare mware goka chianga ebiraka, rakini emochie oywo nonya chinchini chiarure na chinkong'u, abanto mbare motabwate eredi seino, rakini abwo nooo abarari abanene egiata bagokwaneka ense eye barure, tari bwerori yaya, bono twabinyorire ebinto, tiga nyasae atokonye, egesaku kia omogusii totware amasikani. Oyomino kanyorire mosike naye mambia nonyore, mwana obande kanyorire ekiredi ekiya gochia eyunivasiti mosabere amaya ekiagera naye mambia Nyasaye ngokonye are oyo ore nasari. Ekero oyomino agorire eng'ombe engiya egokamwa ebikombe tari rirorio okogenda emekutano kobanga bono mogocha koyemeria ebinyorini botuko yaya. Mwakere mbuya mono ekiagera naye mambia Nyasae ngokonya are onyore. Ekero oyomino omwana amo agachire enyomba engiya agakera Nyasae mbuya mono naye esabere abe ao, ekiagera mambi Nyasae nkobiokia arakokago kare pepi tu, ase mpipi tu. Tiga tomenye na amasikani abaminto, abagusia ase moantegerere evidio eye iga, tiga tomenye na amasikani tosikane totige endamwamu, nigo toragende atambe. Omwana tari omwana bwa omonto, omwana noyio bwa ense, omwana oyo ochaete bono, mambi naro ogocha kominyokia nyagitari ekero emerondo yakoereire. Oyokorama omoina aa, nere ogocha kogokonya ekero biagosambire. Tiga komorama, mosabere Nyasae amokonye, aete amatemu, aagache enyomba engiya, ekero mobwate omochanga ekenyoro, aiche kobakonya. Ekero motagete esanduki, ache kobakonya, ekero motagete epaara engiya, aiche kobakonya. Nto ntosaberane endamwamu, ntosaberane amabe, Tiga Nyasae atokonye totware amasikani intwe ase intwe, ekanisa amasikani atoke, ekenyoro amasikani atoke, ase tokora emeremo amasikani atoke, ase togotara para amasikani atoke, nari egesaku kia omogusii kerasuke bosio, na intwe totige gotwerwa emenyeri, tobe buna ebisaku binde bisikire ense eye. Nyasae abaseseni mbuya mono, tiga ngotomerane naende ankio nkoe obosemi bonde bw'amasikani.